Bonza blue tick try Tijato fira mu try Alright Kwanzu try Nakuda nakuku nakidza nasi wakomana Ah nasi Simdhara riya ndura tagadzirira size zveria Raifunga zeti rowoneregwa nani Apa nemazi jombo Alinhuwa futi
Zekuti romwa mvura remujombo romushaa
asi rai mungazotirodi ndakatirena taikondo zvaini ah, ah. ona chimai chiri kuya kwecho ah, une mazivhudza icho
ava mazidredzi ndokutanga apa toda kuvatuka
kutononwa
ndiunotanga kuvatuka isitopindira kana zvaipa
mobvirei nere eh. mati kuonda kugwazi au mati kudii kuonda kugwazi ah.
muri kureva ani here ndati muri kureva ini here ah. Saka moti tiutaura nemadziro isusu. Au, ko iko navo kutadzira ichiko. Makashata.
Makashata dini? Imi makanaka here? Ah, hamusiona kuti tiri vayelo bo. Au, kana uri zivo iko kusviba. Kusviba kwawakaita. Basi bvudzi.
Naiwe, iwo musviba. Basi zino.
Iwo waka zvako. Zimino.
Rongeka here pauri panyama yako. Chimwana chinonhuwa wet.

apa tsvina inenge ine munhu achifamba muroad kunhuhwidza nzvimbo yedu apamba pacho nongoza kuda pange mbangoita semuchimbo chii apa aprome wapedza
kuwati akugwadza
hanhasi techingodenha chete darika vese tichingovaudza
akasviba monya tovadenha here baba ah, monya Eh. ini ndakarwa judo taekwondo ndopedza motemba neni musambotya kana vada kunetsa munongoti mdhara chachaya ndorova judo taikondo kumfu ah. unedzo dzine zibhurugwa dziri kuvo tana zibhurugwa ya kana tasvika iyo ndionombotanga uyo Leo ini ndakanyarara chete. Kana ukada unetsa fanika zvivakomana zvodaita sezvine nharo izvi. Chikada ungodena chete chete ndobva ndaenda ndochiti slighter slighter zvakaendwa. Tuka tuka tuka hanti.
Dongomene zibrugwa. No no no no no. That is brugwa. Kusviba kusviba kusosodha mazino akaora enda nokukwesha mazino au zibrugwa rine weti mani haa zimsoro zibrugwa zingawachi haa baba vakutonhuwa weti kapanoipa Zimusoro. Haudoki, haudoki pano. Haudoki pano.
Bvai kumazibhurugwa mazisvina. Aiwa. Vanhu vakachina kudarika. Iwana baba ndo vanokunyengerai. Bvai apa. Asi musoro mani zikuma. Bvai. Chihembe chisina wati.

anoda kumboda kana zimurume zikuru timboriumburudza indorova zvenyu atu vapfana na basa tu
tingatobva kunotowa buda musodzi neropa
vanhu vari kunonoka kuuya mani

Manyatsospray chii chaicho chaicho panga muchienda kuchechi? Au!
Asi ichi.
Pamangopinda mukorido. Au!
Elizabeth White iri kunhuwa sei? Ah, saka Elizabeth White wacho anonhuwa. Anonhuwa weti, weti yega iyo. Samanimisira timuti tu. Pamangopinda mukorido.
Korido yabva yati dhuma. Ava mukunditukira. Vamfundisi muri kunhuwa.
mamfundisi muri kunyanya asi maambitamba ngoma mune magara makabva henyu
unogara papi mwari pamuri ipapa
murudhi rezi igogo mati kudi
vaudzei nejudo ame judo me rasomania ndopedza ah.
vatisa vanhukadzi handitomboga ndagwa navo eh?
ah, ndorova ndakagara eh?
i can finish you
mufundisi

Ah, baba wacho anobhowa ngorohwa mbama wani mune wotodona ah, newotino baba najuti yacho are kutiza
zvakoyopro ah, tino asi vasi mani mufundisi mukadzi watamba gorimbo chero neni vana kuti ndazviwodani